Magtymguly Magtymguly seniň ýazan dessanyň dilden dile geçer gymmaty gaçmaz Magtymguly Pyragy Halkyň öçmez çyragy beýik ussat Pyragy görnenem guwanardyň gören bolsun bu çagy. Diýip, hyýal guşum uçuryp göge, Baramda çynarly, saýaly baga, Ýene elimdedi onuň kitaby. Gana-gana okaýardym her baby, Açyllykça galyň kitabyň gaty, Goçak halypanyň sada suraty. Setirleriň arasyndan bakýardy, Nazarymda mähir-muhabbet bardy. Ýene hyýalymda janlanýardy ol, Meniň bilen gepleşýärdi bu mahal. Sowalym bar, ýigit, saňa, Bir zada aklym haýran, Sözle köşek, diýsen maňa, Bu geň syry etgil aýan. Meniň ýaşadygym zaman, Dagdan bosup gelen duşman, Göklügiň gyrgyna salyp, Gözel ilim etdi weýran. Dagdan bosup gelen duşman, Azabymy edip reýgan, Sowurdy, ýele sowurdy, Ýüregime hanjar urdy, Etdi halymy perişan. Barça goşgularymy meniň, Atypdy Gürgenç çaýyna. Güýçli siller gürgeniň gatypdy läbik laýyna. Akdy gitdi goşgy dessan, galar öýtmändim nyşan, şum rakyplaň elinden. Ýuwutdym gan, ýuwutdym gan, gan ýuwutdym, çekdim pygan. Galmandy golumda çäre, Hazan urup solly bossan, Haý, gitdik goşgy-dessan. Bagrym dilip para-para, Ýüregime bitmez ýara Goýup gitdi goşgy-dessan. Sözle köşek, sözle maňa, Gaýyp bolan goşgym saňa, Nirelerden, nädip düşdi, Gör niçe müjeler geçdi. Haýran galdym, haýran muňa. Gör, ne gözel, gör, ne ajap, Bu kaşaň sahaply kitap. Zeri nepis, bezelipdir, Gyzyl suwy çaýylyp sap, Meniň adym ýazylypdyr. Ýazylypdyr hormata bap. Sözle köşek, et habardar, Bu zatlaryň ne syry bar? Diýip, Magtymguly göwnüme meniň Ýene gadyrdany soraýan ýaly. Aşygy men onuň her setiriniň Her setiri halkyň arzuw-hyýaly. Ýene kitap sahypasyn agdarýar Çynar saýasyndan söýünçli barýan. Ussadymyz Magtymguly, Uludyr şöhratym, uly. Diňe bir kümüşçi ussa däldim, Sen asylly, uly ýüregiň bilen, Hak sözlerden göwher ýasan zergärdiň, Dertlilere derman agtaran ärdiň. Özüniň adyny ýazyp bilmedik, Çaphanasy, elipbiýsi bolmadyk. Aýy-güni taýak kertip hasaplan. Tüneksiz, tüýnüksiz ömrüni saplap. Azatlyk aşygy gumly çarwalar dana sözleriňi gaýtalap olar. Illerden illere, ýyldan ýyllara, dillerden dillere, gülden güllere belent aýdym edip alyp gelipdir. ýüregine gaýym salyp gelipdir. Baky azat bolan bagtly halkyň, seni belent mertebäňe ýetirdi, sapaly, şadyýan, wagtly halkyň, suratyň halyda görke getirdi. Genji-göwher sözli mirasyň toplap. Okaýas, okaýas altyna gaplap. Illerden illere, dilden dillere, Ýyllardan ýyllara, gülden güllere. Ýaýraýarsyň, çeper sözüň çyragy, Beýik halypam, eziz Pyragy. Ýene kitap sahypasyn agdarýan, Pöwrize çaýynyň boýundan barýan. Ýene hyýal guşum uçurýan göge, Seslenýän seýledip sapaly baga. Halkyň öçmez çyragy, beýik ussat Pyragy, Görnenem guwanardyň, gören bolsaň bu çagy.